Namni jechuudha nama maatii isaa yookaan abbaa isaa irraa ajjeesee yoo arke baatii tana keessa harka itti hin laatu. Baatii tam jechuudha baatii Zulhijjaa tan guyyaa muraasa boodaan nutti seentu tan. Baatiin tun kabajaa guddoo qabaachuu isiiti. San qofaa miti kurnan kanaas baatiin tun baatii tana keessaa wanni jabduun bikki jabduun jirtu Isiin akkuma walii galaattuu kabajaa qabaachuudhaa wajjin kurnan duraa san jechuudha. Kurnan baatii tanaa kan nurratti seenu. Kurnan kana aayaata quraanaa keessattis rabbiin dubbatee suuraa fajrii keessatti maal jee? Ba'da a'uudu billaahi mina shayxaani rajiim.

Kan Rabbiin ittiin kakate jechuudha. Ashrul adhaa jaaniin. Adhaa. Ayi. Isiin tun ashrul adaahi adhaa. Adhaa jechuun kan keessatti udhiyaalleen gaggeeffamtu. Kurnan kana keessa jechuudha kan udhiyaanis keessa gaggeeffamtu. Taniif hadiisa biraa keessatti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallamii

kun hundinuu kurnan kana keessa jira a'zam ayyaam addunyaa jee ka ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbatan a'zam jechuun irra jabaa irra guddaa jechuudha ulfaataa kabajaa fi wanni isaa jechuudha guyyaa duniyaa keessatti rabbiin uume kanarraa kana qofaa miti ammaasiis ayyaama kanarraa dubbatanii afdalu ayyaami duniyaa ayyaamul ashri afdal ayyaami duniyaa ayyaamul ashri kurnan kanaa jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam afdal ayyaami duniyaa Guyyuma duniyaa keessa jiru kanarraa irra caalaan guyyaadha kurnan kanaa jaaniiti dubbatan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti kana sahaabaan gaafatanii walaa mislahunna fi sabiilillaahi jaaniin yaa ergamaa rabbii hay irra caalaan hoggaanii feettu guyyaan nuti fi sabiilillaa keessatti jihaada keessatti dhiigni namaa gannaqamee kan oolu sanooyii jaaniin hattaa sunillee hin jaalle walal jihaadu fi sabiilillah guyyaa achi keessatti dabarfamu illee hin gahu illaa man kharaja binafsihi wa maali walam yarji min dhaalika bishay yoo nama lubbuu isaatii fi qabeenya isaatiinis akkuma bahetti hin galin achumaan hafe taate malee hattaa jihaad fi sabiilillah jihaad fi sabiilillah keessatti guyyaan dabarsitu guyyaa kana hin gahu yoo nama qabeenya isaatii fi lubbuu isaatiinis bahee achumaan hafe kara rabbii keessatti maal ta'e shahiidee ta'e yoo ta'e malee tokko hin jiru wujaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam haaya duuba eega guyyaaleen amma dubbanne kun guyyaa jabaa guyyaa ulfina qabu guyyaa duniyaa keessa jirurraa guyyaa caalaadhaa ta'uu beekna dalagaan as keessa dalagamtoo sadarkaa akkam qabdi jechuudha

Dalagaan guyyaa kurnan kana keessa dalagamtu baay'ee baay'ee jaalatamtii gama Rabbiitti jechuudha. Maa min ayyaamin al'amalu saalih fiha ahabbu ila Allah jechuun Rabbi biratti irra jaalatamu jechuudha. Guyyummaan tokko hin jiru guyyaan akka guyyoottan kanaa dalagaa gaarii isaa keessa dalaguun Rabbi biratti irra jaalatamu. Dalagaan guyyaa gaa guyyoottan kana keessatti dalagamu baay'ee hedduu rabbi biratti jaalatamti maa min ayyaami amalu saalih fiha ahabbu ila allahi min haadhihi alayyaam guyyoottan kanarraa guyyaa dalagaan rabbi biratti irra jaalatamtu hin jirtu duuba kanarraa maali yaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi ergamaan rabbii akkana ja'anii akkuma

waan sanii hin deebi'in taate malee saniitu rabbi bira jaalatamuudhaan yoo san itti madaalante malee wanni guyyoottan kanarra khayrii dalaguu rabbi biratti jaalatamuudhaan guyyoottan kanaan madaalamu yookaan kanatti qixxaawu akka hin jirre jechuudha dalagaa gaariidhaas isii keessa dalaguun

Hadiisa biraa keessatti maal jaan maa min ayyaamin a'zamu inda Allahi walaa ahabba ila Allahi al'amalu fiihinna min haadhihi al-ayyaami al-ashra fa'aktiru bar guyyaan guyyoottan kanarra rabbi biratti dalagaan isa bira jaalatamu hin jiru jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akka guyyaa kanaa kittaawu fa'aktiruu heddummeeysaa jaan dhaamsa ergamaa rabbii guyyoottan kana keessa waan godhu

Soomanaa fi dalagaa khayrii dalaguudhaan, qiyaamul laylii dhaabbachuudhaan, dhikrii Rabbii heddummeessuudhaan hanga waan hin dandeenye ofirra baadhatu takkatti jechuudha. Maaliifi khaysa muusima khayriidha. Yakaadu an yaqdir, allaa yaqdir alayh. Waan hin dandeenye baadha. Duuba nuti hoo maali jannanni isaan barbaadan kanuma akka nutis barbaadnuuti. Nuti hoo guyyaa kana khaysa maal godhuu qabna? Yoo xiqqaate laa ilaaha illallah irraa laa ilaaha illallah adda al-ayyaami wa shuhuur adda al-layaali wa duhuur Tanarraa illee heddummeeyfachuu zikirii rabbi irraati. Fa'akfiruu jaan ergamaan rabbi heddummeeysaa jaan malee hanqana godhan jaan. Akfiru jechuun miliyoona, biliyoona lakkoofsa hin qabdu jechuudha. Dalagaa khayrii hundarraa heddummeeysaa jaan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Soomanninis sadarkaa guddaa qabaachuu. Ammaa sanuu guyyaa arafaa dhufa. Guyyaan arafaadhaa kan amata laman namaaf qixxaawu jechuudha. Dilii aman lamaa rabbiin namaaf araarama. Sababa baajii tana keessa jechuudha guyyaa arafaadhaa soomanuun. Baatii dhuftu tana keessa saniif warra baatii tana keessa gahee guddaa jechuudha qabu waa hundaan soomanaanis dalagaa gaarii dalaguudhaanis sanirraa rabbi nu haa godhu jajjabaachuutu nurraa eegama baatii tana keessa dalagaa khayrii hundaadhaan inshaa Allah fadaa illisiidha kun kanarraa soomanaanis Wama hundaanuu akkuma jajjabaachuu qabnutti fadaa'illi baatii tanaa waan yaroo xiqqishoo keessatti irraa dubbannee dhumuu miti fuulduuraafis inshaa allaah bal'inaan kan irraa dubbannu taha amma ammoo zikrii rabbiittiis wama hundattuu if qopheessuu soomanaaniis qooda irraa fudhachuu yoo dabree dabree guyyaan arafaas hin dabrin soomanaan Ammoo dikrii Rabbirraa is baase tana keessa guyyaa kana keessa heddummeessuun wama hundaanuu kabajaanis ulfinaanis wama hundaa'u kheyrii duraan dalaynu caalaa kheyriin teenya dabalamuun haalaan barbaachisaa akka taate asumaanuu hubannee sagantaa teenya taarraa asumatti dhaabna warra baatii tana keessallee nasiibni isaanii nasiiba guddaa Kan Rabbiin qooda guddaa katabeef baatii tana keessatti Rabbiin san keessa nu haa naqu. Sharrii duniyaa fi aakhiraa ta beeynuu fi ta hin beeynes Rabbi nurraa haa tiiysu. Baatiin tun nurra dhuftee baatii tanarraa carraa baatii tanaaf fayyadamuu dhabuudhaa irraayis Rabbi nu haa tiiysu. Warra carraa baatiin tana keessa jiru ee waan gaarii jechuudha guyyoottan keessaa kurnan nutti as deemu kana keessa jiru irraa qooda guddaa qabu.